Әгъзу билләһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Барча галәмне тәрбия кылучы

Исәпләнә һәм инде бу айның әһәмияте хакында да берничә сүзләр белән мин инде искә төшереп сезгә нәсыйхәтләр биреп үтәсем килә. Әлбәттә, Рабигель-әүвәл ае, без аның бүгенге көн тормышта әһәмиятен, олылыгын исәпкә алуыбыз нидән, бәлки бүгенге көн безнегә Аллаһ Тәгалә Бөтен галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Пигамбәремезне Коръән Кәримдә олылап мактаган кебек, ул рәхмәтен безгә дә өммәткә, күңелләргә ин иң гүзәл булган, аның күркәм холыклары белән, аның күркәм булган шушы пигамбәрлек дәверендә бар күрсәткән сөннәт юллары белән без әлбәттә үзебезгә иң биек дәресләребезне алыр өчен Үзебезне кешелекле, әдәпле, намуслы һәм бар-барча күркәм сыйфатларга үзебезне тәрбияләр өчен Пәйгамбәребез шуңа лаеклы бер зат иде. Әлбәттә, бу Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Хәдис Кодүсидә дә шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтә, Җи'ту лиутәммимә мәкәримәл ахлак, дип Пәйгамбәребез әйтә, Мин ди килдем ди күркәм холыкларны өммәтемә җитештерер өчен. Әлбәттә, күркәм холыклар Исламның төп нигезе. Чөнки иман дигән нәрсә Аллага ышану, ул Биек Зат иясе Аллаһының барлыгында без үзебезнең күңелебез белән дә, телебез белән дә икърар итеп, без инде шушы Аллаһы Тәгаләнең барлыгында

Җитмештән артык тармакларга иман бүленер, диде. Һәм аның иң бер өлеше, ди, олысы да шулай ук инде хая, ояла белү, ди. Хая, ола, ояла белү ул әхлакларның бер төп нигезе. Шушы холыкларыбызның күркәмлегендә кешедән һәрбер тарафтан да, Аллаһдан да яла белү, начарлык эшләүдән, начар сүзләр әйтүдән һәм барча начар уйлар белән жөрүдән һәм барча үзебезнең шушы тормышта бурычларыбызны йөкләнгән үтәмичи яшәүләребез дә һәм үзебезнең ахирәткә әзерләнмиче үзебезнең гыйбадәтләрне кылмый, намаз укымый, ураза тотмый һәм дә ахирәткә Алла кашына ни йөзем белән басырмын икән дип уйламыйча яшәү, бу ялу була алмый. Шуңа күрә пигамбәребез Рәсүл Әкрәм салләллаһу галәйһи ва сәлләм холкында адәм баласының ул бар гыйбадәтләрдән дә өстенрәк булган нәрсә, адәм баласының күркәм холкы, диде. Чөнки күркәм холык белән генә кеше ирешәячәк, төне буе намаз укыган, гыйбадәт кылганнардан да хәерлерәк савапларга өстен ирешәячәк, көне буе ураза тотучылардан да өстенрәк дәрәҗәләргә холык иясе ирешер. Әлбәттә, Рабигуль-әүвәл ае, шуңа күрә без моны пигамбәребез Рәсүл Әкрәм салләллаһу галәйһи ва сәлләмнең тормышына, тарихына багышлап, бу җомгаларда без вәгазьләр сөйлибез. Шуның өчен, кадерле туганнар, без инде бу җомга көннәрдә дә намазларга, мәчеткә килеп, вәгазьләр тынларга тырышыйк. Бу мөбарәк айда без инде Пигамбәребезнең тормыш тарихына китапларны ачып, пигамбәр тарихын өйрәнеп, үзебезгә бик күп матур гыйбрәтләр, дәресләр ала алсак идек. Һәм инде бу айда салаватлар укыйк, сәламнәр Пигамбәребезгә укыйк, Һәм һәрбер бу изгелек, зекерләр безгә дәрәҗә, безнең гөнаһларыбызга ярлыкау, мәгъфирәт Аллаһдан ирешер һәм үзебезнең шушы пигамбәр өммәте булып лаеклы халыклардан булып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итәр.